Ella, Robin?
Wéi fills du dech mat denger Vulva? Ma ech fanne meng Vulva an ech sinn am Fong zimmlech besties. An du? Hm, mir hate bëssi méi e bumpy ride maneen, mee ech menge mëttlerweil hu mer sou en zimmlech gudden Truce maneen, sou Waffestëllstand.

Oder zu all Dages an Nuetszäit op www.sexpodcast.lu. Ma hallo an häerzlech wëllkomm an der Episod 181 vu Méi wéi Sex, dem Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Et war net schwéier ze erroden, denken ech, D'Ella an ech schwätzen haut iwwer Vulven, eis Vulven an eis Bezéiungen zu eise Vulven. Ier mer elo lassleeën, wäre mer op dëser Plaz nach wichteg fir iech eng kleng Content Warning ze ginn, dass mir an dëser Episod och wäerten iwwer Erfarunge mat sexueller Gewalt schwätzen an obwuel mer dat net grafesch ausleeë wäerten, Wann s du iergendwellech Problemer mat deem Thema hues, da lauschter dës Episod vläit net eleng oder skipp se oder fro eng befrënnte Persoun, fir se fir d'éischt ze lauschteren an der e klengen Iwwerbléck ze ginn. Maja, lo wou mer dat hannert eis hunn, Ella, ech huelen un, du gouss mat enger Vulva gebuer, ech och, korrigéier mech, falls dat net korrekt ass, wéi war deng Bezéiung zu denger Vulva an denger Kandheet? Kanns du dech drun erënneren? Eigentlech déi éischte Kéier, wou ech mer esou richteg bewosst war iwwert meng Vulva, also aktiv, wou ech mech elo erënnere kann, war am Fong bei der Reegel, also wou meng Reegel ugefaangen huet. Oder villäicht souguer schonn awer e Joer méi fréi. Ech weess net, ob Dir dat och hat, mee am sechste Schouljoer. gouf mir eben da fir d'alleréischte Kéier opgekläert an do hunn ech da fir d'éischt Kéier eng Vulva gesinn, well jo meng eegen hunn ech och réischt vill méi spéit dann gesinn. Mee voilà, dat war dann déi éischt Kéier, dass ech eng Vulva iergendwou ofgebild gesinn hunn a mer dären Existenz sou bësse bewosst gi sinn. Ech fannen dat Déng interessant, well ech hu vill méi fréi Erënnerungen u meng Vulva, mee dat si keng gutt Erënnerungen. Sou, ech hat als Kand ëfters mol Blosenentzündungen, An dat heescht, dat war dann ëmmer dat Gefill vu sou, Autsch, dat deet ichtgi wéi. An dann awer och sou dat Dénge vun, Hä, wou deet et am Fong wéi? Wou ass dat Lach, wou de Pipi rauskënnt? Firwat sinn do, wait, firwat sinn do méi Lächer? Mamma, hëllef! A meng Mamm, déi mer dat dann och ganz kandgerecht erkläert huet, vu sou, Hey, do hues du zwou Kierperëffnungen, eng ass méi grouss, dat ass net déi, wou de Pipi rauskënnt. A Ja, awer och richteg esou guer net am Bezuch mat Sexualitéit. An ech hat och, dorun erënnere ech mech och, dass ech als Kand et e puer mol hat, esou vill Seefen, déi ech als Kand mega, mega cool fonnt hunn, well se esou mega aromatiséiert a gerochsstaark Seefe waren, wou ech da ganz vill no Blumm oder Mango geroch hunn. Domat hunn ech halt och meng Vulva gewäsch, well meng Mamm ëmmer gesot huet, jo, du muss deng Vulva gutt wäschen. A gläichzäiteg huet dat dann awer ëmmer gebrannt, well och nach haut hunn ech einfach eng zimmlech sensibel Vulva. An ech ka mech déck gutt erënneren, déi éischt Kéier, wou ech mech mat sou enger Seef gewäsch hunn, dat war eng Kokosnoss-Seef, ech erënnere mech dorun, an op eemol huet do eppes sou mega wéi gedo a mega gebrannt an ech hunn déck gekrasch an ech hu guer net verstan, well ech war sou, Hä? Oh nee.
Firwat deet dat wéi? Um Rescht vum Kierper deet et jo och net wéi. Wann ech dat an d'Ae géif kréien, ok. An ech mengen, do hunn ech sou gecheckt, sou ok, dat ass e bëssi anescht. A gläichzäiteg kann ech och richteg ni wierklech sou vill eppes domat ufänken. Ech weess, dass meng Famill, a menger Famill war et ëmmer tutti. Jo, bei eis och.
Mir hunn ni Vulva gesot, mir hunn tutti oder tutes gesot. De Penis war och net de Penis, dat war e Krini. An ech mengen, ech hunn och nach Erënnerungen aus menger Schoulzäit, sou Primärschoul, sou véiert Schouljoer, fënneft Schouljoer, wou d'Jongen op eemol ugefaang hu rauszefanne wat Sex wier. An dann sou Wierder wéi Muschi mega vill duerch d'Géigend geflunn huet, wat mech, also Muschi bis haut ass sou e Wuert, dat kënnt mer och bal net iwwer d'Lëpsen, well et mech sou uneekelt. Ech hunn sou eng ganz schlecht Associatioun domat, sou richteg ekel. Ja, same am Fong.
Wéi gesot, elo hunn ech vu sou véiertem Schouljoer geschwat an dat ass halt och dat Joer, wou ech déi éischt Kéier sexuell Gewalt matgemaach hunn. Dat heescht, dat war dann och sou déi Relatioun vun iergendwéi, dass kee Kierperdeel wéi, keng Anung, mäi Fouss oder meng Hand oder mäin Aarm, awer ech hunn elo richteg ni wierklech sou ganz gecheckt vun sou, haa, dat ass iergendwéi bëssi weird. Sou dat Kierperdeel hei. An iergendwéi fillt sech do och vill net sou ganz gutt un. An dat huet och richteg esou den, d'Allure vun eppes Verbuedenem. An dann am véierte Schouljoer, dat war nodeem ech Gewalt matgemaach hunn, awer mengen Eltere war dat net bekannt, hu se mech en plus opgekläert mat engem Buch. Dat war sou e lëtzebuergescht Kannerbuch vun sou zwee Teenager, déi sech schonn als Kanner kannt hunn a schonn als Kanner Bestietnis gespillt hunn. an dann och iergendwann als Teenager zesumme komm sinn an hir éischte Kéier mateneen haten an meng Elteren hu mir einfach dat Buch ginn a sote lies dat, wann s de Froen hues, kënns de bei eis an dunn ass halt och zimmlech kandgerecht awer dann och awer iergendwéi ganz grafesch erkläert ginn, wat penetrative Sex wier, och just wat penetrative Sex wier, also et huet elo kee Mënsch vun Oralsex geschwat oder esou an dat huet sech fir mech mega weird ugefillt an ech war esou, ha, ech wëll dat guer net, et fillt sech, nee, mm. Also ech hun déck vill Erënnerungen u meng Vulva a menger Kandheet, awer esou net wierklech gutt Ert, wa mer esou dat Dénge vun esou, du muss dat beschützen, dat ass Tutes, wat jo verglach mat anere Kierperdeeler, déi Aarm oder Fouss oder Nues heesche, jo och iergendwéi e blöde Numm ass. Jo. Fannen ech och schiel.
Also ech hun e Godchild, also eng Giddelchen, an och mat menge Cousinen, déi e bësse méi al sinn wéi dat, wann ech mat hinne muss iwwert hir Vulve schwätzen, dann nennen ech dat och Vulva an sou, komm du muss der d'Vulva ofbotzen, du muss der tëscht de Been ofbotzen, sou. An dat Wuert Tutti kënnt mer am Fong ni iwwer d'Lëpsen. Jo, déi Wierder, déi am Fong net déi richteg Wierder sinn, gi jo dann och esou e Gefill vu Schummt sou mat oder e Gefill vun dat ass keen normaalt Organ, well dat kann net sou genannt gi wéi et am Fong heescht. Dofir, ech fannen déi Approche absolut korrekt, fir einfach direkt déi richteg Begrëffer ze benotzen. Ja. Mee ja, bei eis war dat awer och net esou. Ech gouf awer och mengens Wëssens vu menger Mamm net esou op engem spezifesche Moment opgekläert. Ech menge meng Mamm huet einfach ëmmer all Froe beäntwert, déi mer haten, esou nom Prinzip, wa se al genuch si fir ze froen, da si se och al genuch fir ze wëssen. Mee jo, ech weess net, ech hat am Fong och ganz laang, ech hunn de Lien iwwerhaapt net gemaach vun, Genitalien a Sex an ech hu mech och ganz laang géint d'Idee gewiert, datt ech kéint e sexuellt Wiese sinn. Also souguer wou déi aner Kanner domadder ugefaangen hunn, war ech ëmmer esou, Nee, doriwwer wëll ech net schwätzen, doriwwer wëll ech net nodenken, dat ass näischt fir mech. Déi Verbindung hunn ech ni gemaach. Ech war am Fong ganz laang ganz unaware vu menge Genitalien, souzesoen. An awer och, ech hunn, mengen ech, ganz peinlech spéit réischt rausfonnt, datt am Fong dräi Lächer do ënnen sinn an net zwee. Tiischt, wat mengs de mat dräi Lächer? Mat der Erklärung war et dann awer net esou. Also den den Urethra, d'Vaginaöffnung an den Anus. Ah, okay, jo, den Anus matgezielt, jo, fair. Ja, ja, ja.
Nee, dat war mir schon irgendwie ëmmer bewosst. Also do hu meng Eltere gutt Aarbecht geleescht. Äh, d'Pupeslach an d'Tuttilach waren aner Lächer. Ja. Oh, an dat ass och eppes, dat, do, dorun erënner ech mech och elo, dat ass eppes, wat mech, mengen ech, och dozou bäigedroen huet, meng Mamm huet mer als Kand ëmmer gesot, säit ech denke kann, Du muss, wann s de der d'Pupeslach ofbotz, muss de vun der Tutels fortwëschen, well wann s de dat net gutt mëss, da gëss de onfruchtbar. Sou déi Idee vu sou Infektiounen, déi ultra einfach kënnen opsprangen. An do hat ech wierklech d'Gefill vu sou, oh, ëm Gottes Wëllen, hëllef, iergendwéi hunn ech do dat komescht Lach. A wann aus deem anere komesche Lach eppes an dat éischt komescht Lach kënnt, da kann ech ni Kanner hunn an dann. Ah, mécht mäi Liewe jo kee Sënn. Also keng Anung, dat ass esou déck weird am Fong, wann ech esou driwwer nodenken, wéi vill schlechte Messaging ech am Fong als Kand matkritt hunn zum Thema Vulva, Sexualitéit. An och esou, meng Mamm war ëmmer relativ oppe mat esou Plakegkeet, mäi Papp guer net. Ech menge bis haut hunn ech mäi Papp nach ni plakeg gesinn, ausser vläicht eng Kéier aus engem klengen Accident eraus, wou esou, ups, well ech och weess, dass et him mega onangenehm ass. Mee meng Mamm War ëmmer zimlech oppen, mee do och, dat ass mer opgefall, dass sou d'Vulva war fir mech einfach ëmmer nëmmen, wat mer elo hautdesdaags de Venushügel nennen. Woumat ech bis haut nach e bëssi struggelen, ass wéi onsichtbar dat Organ am Fong ass. Sou, well wéi gesot, also och wa meng Mamm plakeg duerch d'Haus gelaf ass, dann huet se sech awer net breetbeeneg viru mech higeluecht, fir dass ech dat mol kéint kucken, wat jo och e bëssi, also dat wär jo och net ganz appropriate gewiescht. Ech meng, do hätt ech mech och net mega wuel dermat gefillt. Et war ëmmer esou e bëssi esou dat Dénge vun, ha, esou, ech gesi schonn, dass do méi ass an ech weess jo och, dass bei mir do méi ass an ech huele mol un, dass dat bei anere Leit och esou ass. Mee gläichzäiteg konnt ech dat ni wierklech esou gesinn. Bis haut hunn ech domat wierklech Problemer, dass ech einfach meng Genitalien ni ka gesinn, ausser wann ech mech wierklech un engem Spigel breetbeeneg hileeën oder sëtzen. an een dat am Alldag am Fong net esou gutt kann, jo, kucken. Dat kreéiert jo awer och esou eng Distanz dann zum Organ, dass de et einfach net gesi kanns. Also ech hat déck laang just esou eng Idee dovunner, wéi dat sech eeben ufillt. Awer jo, déi éischt Kéier gesinn hunn ech dat esou mat 11 oder 12, wou ech fir d'éischt Kéier probéiert hunn en Tampon ze benotzen. Also nee, dat war net déi éischt Kéier, dass ech probéiert hunn. Ech hu virdrunner och scho probéiert ouni et ze gesinn an dat huet absolut guer net geklappt. An da sot meng Mamm op eemol esou, 'Jo, mee dann huel dach einfach e Spigel, wat ass esou schlëmm do drunner? An dat ass mir emol guer net agefall, dass ee sech dat kann ukucken, dass dat net esou muss, jo, déi esou komesch ondefinéierbar Entitéit do ënnen op mengem Kierper sinn, dass ee sech dat kann ukucken an dat och esou an engem gewëssene Sënn esou kenneléiere kann, dass dat net muss esou eng distanzéiert Bezéiung sinn. Also ech kennen deng Mamm net, mee kléngt wéi wann deng Mamm zumindest an der Vulva an Opklärungshinsicht eng gutt Aarbecht geleescht hätt sou. Mengen net dass meng Mamm jemols oppe genuch gewiescht wier fir ze soen, huel der einfach e Spigel. Bis haut denken ech vill driwwer no firwat ech am Fong mäi ganzt Liewe laang an och scho säit ech denke kann souvill Schummt empfonnen hunn, sou net nëmmen also schonn ier ech wosst wat Sexualitéit ass, mee sou einfach ronderëm meng Vulva. Mengen et huet definitiv net gehollef dass ech sou jonk sexuell Gewalt erfaren hunn, well meng Elteren, also si waren net déi oppensten, si ware sou e bëssi pseudo oppen an si waren awer och elo net sou dass se dat bestrooft hätten wann ech gefrot hat. Also meng Mamm war ultra chill wéi ech meng Regel kritt hunn a si wollt hunn am Fong mat mir schwätzen an ech hu mega ofgeblockt well ech mech ultra geschummt hunn. Ech weess net méi wéi al ech war wéi ech meng Regel kritt hunn, ech mengen sou 11 oder sou. Mee ech weess, dass säit ech 9 war oder sou, huet se mer ëmmer gesot, Hei, wann s de deng Reegel kriss, ass komplett ok, mee sou, du muss mer Bescheed soen. Hautdesdaags weess ech, dass d'Implikatioun war vun, Du muss mer Bescheed soen, fir dass ech der hëllefe kann. An si huet awer ëmmer nëmme gesot, Du muss mer Bescheed soen. An ech weess, dass wéi ech meng Reegel kritt hunn, mäin éischte Gedanke war sou, Oh nee, da muss ech menger Mamm dat soen. An ech weess, wéi onangeneem mir dat war. Vläit vun deem, wat dat bedeit, mee och einfach fir doriwwer ze schwätzen. A wéi ech dat als Kand einfach guer net konnt, A wéi ëmmer wann Sexualitéit oder och Kierperen, virun allem Vulven, opkomm sinn, dass ech komplett einfach geblockt hunn. An ech, also ech kann der och elo net soen, wéi et ënnerhalb vun just e puer Joer dozou komm ass, dass ech du konnt ufänke fir méi wéi Sex ze schaffen, well ech hunn hei meng ech mat 19 ugefaang an do läit net ganz sou vill Zäit dertëscht. Mee jo, am Fong sinn ech als Kand, also ech war ultra blockéiert a verklemmt wann et ëm meng Vulva gaang ass. An dunn op eemol huet et ugefaang ze bludden, wat einfach mega weird war a wat och mega beängschtegend war iergendwéi a wat ech guer net cool fonnt hunn. An Ech ka mech och nach drun erënneren, dass ech och iergendwann eng Kéier, ech menge mer zu 13 oder esou, mäin éischten Tampon wollt aféieren an dass dat net ganz successful war. Also fir mech ware Vulva a Vagina och mega laang ultra liéiert. Dat war esou een Organ, Tutes halt, ne? Ech weess nach, dass ech mer esou Gedanke gemaach hu mat deem Tampon, dass ech mech giff entjungferen. Ech hat mega Schiss fir dat Dénge wierklech ganz dran ze maachen an am Endeffekt huet d'Hallschent dervun, also hautdesdaags weess ech, deemools hat ech einfach kee Plang wat ofgaang ass, hautdesdaags weess ech, datt mer wahrscheinlech d'Hallschent vum Tampon nach tëscht menge Vulvalëpse rausgekuckt huet an et war mega onkomfortabel an en plus wann, also bis haut haassen ech Tamponen, well ech fannen, datt se esou dréche sinn. Dass en plus, also scho wa se ganz opgesuckelt sinn, fannen ech nach ëmmer ganz onangenehm fir se erauszehuelen, mee wa se net opgesuckelt sinn a wa se nach dréche sinn, et fillt sech un wéi wann iergendee probéiert meng Vagina vu banne mat Sandpabeier ze beaarbechten, wann een do muss en dréchenen Tampon erëm rauszéien. Jo, ech weess och nach, dass ech einfach alles u mengem Kierper mega komesch fonnt hu mega laang, zemools dann eng Vulva an eng Vagina, well do nach sou eppes rauskoum wéi Ausfloss an ech hu lo net geduecht, datt ech déi eenzeg Persoun op der Welt sinn, déi dat huet, mee ech hat awer geduecht, datt ech awer zu enger weirder Minoritéit gehéiere wou all déi Saache passéieren an datt dat am Fong eppes ass wou ech ënner Kontroll muss kréien an näischt woriwwer ee schwätze kann an näischt wat irgendwie normal ass an jo am Fong dat ganz Organ an dofir war et och sou eng erliichterend Erfahrung fir dat dann ze gesinn mat mengen eegenen Aen, dass dat awer am Fong einfach just sou Organer sinn an dass do lo näischt sou Mysteriéises a Komesches drun ass. Jo dat war wierklech sou e Schlësselmoment fir mech a mengem Liewen, wou ech dann am Fong sou Fridde geschloss hu mat zimlech ville Komplexer vu virdrun. Du hues elo Ausfloss ugeschwat an oh mäi Gott! Ech mengen, dat wouriwwer ech am queeschste sinn a menger sexueller Opklärungsedukatioun, ass dass kee Mënsch jeemools vun Ausfloss geschwat huet. Ech mengen, ech hu sou mat 12 ugefaangen Ausfloss ze kréien. Déi éischt Kéier wéi ech Ausfloss hat, ech weess et nach ganz genau, ech hu geduecht, ech hätt mir an d'Box gemaach an ech hu mech sou geschummt, dass dass hien et wierklech flësseg, mee op eemol war do eppes aus menger Vulva, aus menger Vagina komm, wat net rout war an Wat sou weird war, ech war sou, oh mäi Gott, ech stierwen, ech hu mer lo awer d'Pupeslach falsch ofgebotzt an ech hu déi Infektioun an ech ka lo nimools Kanner kréien. An dat war sou dramatesch an en plus, wéi gesot, ech hu mech sou geschummt, dat heescht, iwwert all déi Saachen hunn ech och ni mat engem geschwat, well ech mech aus, well ech mech och aus onzieleche Grënn, an déi ech och net wëll agoen, net wuel mat mengen Eltere gefillt hu fir doriwwer ze schwätzen, well mir einfach ni déi Bezéiung zueneen haten. Also bis haut, ech ka mat jiddwerengem iwwer Sex schwätzen. Awer mat mengen Eltere sinn ech sou, ech hu keen. Mhm. Ja.
uh -uh. Ech net.
ja, ech kann mech erënnere wéi krass onangenehm dat mir war, datt ech Ausfloss hat a wéi mech dat jorelaang begleet hu. Wéi gesot, ech meng ech hat sou mat 12 déi éischt Kéier Ausfloss an ech meng ech hu mat 15 rausfonnt wat Ausfloss wier. Mhm. An dun ass mir sou e Steen vum Häerz gefall, well ech sou war, geil, ech sinn net déi eenzeg Persoun, déi dat drolegt Gedöns do huet. An oh Ja. mäi Gott, dat huet jo actually eng biologesch Funktioun. Mhm.
Jo ech mengen ech hat do Chance dass ech schon déck fréi awer déck interesséiert, also net déck fréi ech géif lo soen jo am sechste Schouljoer wousst ech am Fong och schon als also dann e bëssi éischter wéi d'sechst Schouljoer huet dat mech awer och schon interesséiert an dann hunn ech dat sou bëssen sou alles awer recherchéiert dat heescht am Fong déi meescht Saache wousst ech éiert se mer erkläert goufen dat heescht ech wousst och wat Ausschloss ass dofir hunn ech dat och net komesch fonnt oder ech hunn et an der Theorie net komesch fonnt mee bei mir selwer war et dann awer komesch dass sou bëssen jo ech hunn och An der Theorie hunn ech mech och fir Sex interesséiert, mee mat mir hat dat awer guer näischt ze dinn. Jo, dat deelen ech zwar. Zu den Dénge vun, ech menge grad esou mat esou 12, nee esou 10 bis 12, esou Sex war schonn eescht interessant, awer et war wierklech esou, ëh ëh, ni mat mir. Jo. Wéi mer bis wierklech kloer ginn ass, wat Sex war, an deem Sënn penetrative Sex, wat zu deem Zäitpunkt deen eenzege Sex war, deen ech kannt hunn, wat och deen eenzege Sex war, deen et gouf fir mech a menger Welt. Genau. Wéi beängstegend ech dat fonnt, iwwer Dénge vun, ëm Gottes Wëllen, do ass een a mir dran mat sengem komesche Krini, ja.
Hëllef! An dat war esou richteg beängstegend. A wéi gesot, dat war déi Zäit, wou ech déi Separatioun vu Vulva a Vagina net wierklech gemaach hunn, well mer ëmmer bäibruecht ginn ass an der Schoul, an do sinn ech och immens queesch, immens queesch driwwer, Well an der Schoul ëmmer bäibruecht gouf, Sex ass Péng. Déi ganz Discourse vun, d'Jungfernhäubche rappt an dat deet wéi an dat blutt an dat war sou immens gewaltvoll an. An dunn, ok, vill Hate un d'Bravo, wierklech immens vill Hate un d'Bravo. Ech weess net, wee sech nach un d'Bravo kann erënneren. Ech weess net, ob et d'Bravo nach wierklech gëtt, mee wéi ech sou 12, 13 war, war d'Bravo nach grouss. 't war sou déi Jugendzeitung, sou eng richteg sou Meedecherszeitung mat Tratsch und Klatsch iwwer Promis, mee si haten awer och dat Format vu sou Sexualitéit fir Jonker an ech mengen ech war och bëssi jonk. Dokter Sommer. Dokter Sommer an ech mengen dass sou d'Audienz vun der Bravo vläit éischter sou 14, 15 war wéi elo onbedéngt 12, 13, mee ech hunn ëmmer Bravo gelies an do war iergendwann en Artikel iwwer jugendlech Masturbatioun an ech mengen dat ass sou eng vun deene richteg gudden éischten Erënnerungen déi ech u meng Vulva hunn. an ech mengen ech war sou 13 oder sou, an wou och Bravo gesot huet, hey kuckt iech dat mol un am Spigel, an ech ka mech nach ganz genau drun erënneren, sou ech weess ech hunn dat déck gutt geplangt, ech sinn déi Nuecht extra laang opbliwwen bis meng Elteren allebéid scho laang geschlof hunn, an hunn d'Luuchten a menger Kummer erëm ugemaach, an du sinn ech da mol kucke gaangen an de Spigel, also sou richteg heemlech, well et huet sech och sou mega verbueden ugefillt, an ech mengen dat ass déi éischt Kéier a mengem Liewen, datt ech meng Vulva wierklech gesinn hunn, an ech weess nach, datt ech sou war, sou Ha, oh Gott, déi gesäit awer weird aus. Oh nee, wierklech?
Ja, einfach, also keng Ahnung, so, also bis haut, also Genitalien am grousse Ganze fannen ech bis haut nach bëssi e komescht Konzept, an deem Sënn vun, ech fanne se einfach bëssi silly. Ja, dat Also schonn.
einfach, einfach den Design dervun. Lo guer net mat iergendengem spezifesch senge Genitalie, mä einfach den Design vu Genitalie fanne ech bis haut e bëssi droleg. an e bëssi silly an ech kann et mëttlerweil ab wierklech appréciéieren an ech fannen den Detail vun anere Leit och mega schéin, mee ech fannen awer trotzdem nach ëmmer e silly Design an ech ka mech drun erënneren wéi ech entweder esou war esou oh dat gesäit awer droleg aus awer rischti ha och rischti interessant a waart do ass jo wierklech eng Öffnung an ech mengen et war och déi Nuecht wou ech hir déi alleréischte Kéier mol masturbéiert hunn awer esou wierklech esou. Éischt esou ganz explorativ an dat war iergendwéi déck schéin. Also meng Erënnerung dorun ass déck schéin, sou datt ech einfach immens ausprobéiert hu mat mengem Kierper, sou wéi fillt sech wat am Fong un. An ech hat dunn och vun Dokter Sommer scho geléiert, sou si haten da sou e klengen How to Masturbation an Exploring Masturbation an ech weess, datt ech do jo ugefaangen hu sou mäi Kierper e bëssi besser kennenzeléieren. An wéi gesot, Féck bravo a sou viller Hinsiicht. Mee dat war immens wäertvoll fir mech deemools. Et war sou mäin eenzegen Accès zur Sexualitéit, deen iergendwéi gutt war, well déi aner waren Geschichten iwwer Pornos, déi ech vun de Jongen héieren hunn, oder déi Jongen, déi, bon, entweder, ech hoffen, datt se gelunn hu wa se soten, datt se sou vill Leit, mat sou ville Leit giffe Sex hunn, oder, ne, mat 12 weess ech net, a wéifern s de wierklech consente kanns. Mee jo, Dat heescht, dat war esou mäin éischte wierklech gudden Accès zur Sexualitéit, wou ech och iergendwéi d'Gefill hat, esou mäi Kierper e bëssi ze reclaimen an dass dat esou wierklech mäin eegene wier. Jo, dat ass mega schéin. Wat waren deng Erfarunge mat Masturbatioun? Ech hunn tatsächlech am Fong réischt relativ spéit ugefaangen, ech menge mat 19 déi éischte Kéier, an do virdrun hunn ech och net weider probéiert sou wierklech oder bezéiungsweise wann dann vläicht sou fir eng Minutt an dann ass näischt geschitt an dann war ech sou wat soll dat fir e Schäiss mee si hunn
Jo ech hunn déck laang geduecht dat wär sou e Knäppchen deen ech misst drécken.
Also ech si lo och ni iergendwéi sou, dat ass jo oft bei Kanner, dass se sou par accident iwwert déi Sensatioun stolperen an dat dann interessant fannen. Also dat ass bei mir ni passéiert. Ech wosst scho wat Masturbatioun ass, wou ech fir d'éischt Kéier probéiert hunn. A jo, déi éischt Kéier wou et dann sou, wou ech et dann sou eeschthaft maache wollt, war mat 19 an dat war och sou ee ganze Prozess, deen och deelweis mega frustréierend war, wou och Tréine mat dra gefloss si well et einfach net gaangen ass. An dann op eemol einfach vun engem Dag op deen aneren huet et da geklappt. An da war ech sou, oh mäi Gott, eng Superpower. Dat war, ech mengen esouguer, wann ech mech net ieren, am Covid-Lockdown, wou et dann am Fong net esou vill aneres ze maache gouf wéi dat. Et war dann och déi éischt Zäit, wou ech iergendwéi iergendwellech Pornoen jeemools gesinn hat, also esou 19, 20, jo, nee, 18, 19 esou. An dann och déi éischte Kéier, dass ech aner Leit hir Vulven gesinn hunn, ausserhalb vun esou Biosbicher. Jo,
aner Leit hir Vulve fannen ech déck interessant. Well ech hees du, mir haten d'Biosbicher. An de Biosbicher sinn d'Vulvalëpsen ëmmer mega kleng. Jo. Also esou richteg esou mini, esou esou e süße klenge Kranz ronderëm. Wéi ech 14 war, hat ech mäin éischte Frënd, wat och keng gutt Erfarunge waren. Mee ech weess awer, dass ech mech deemools mega gesuergt hunn, esou, oh mäi Gott, Wat wäert hien iwwer mäi Kierper denken? Well ech war 14, ultra awkward, och mega closeted sou. Also ech wosst, dass ech keng Fra wier, awer ech war och sou, ech hunn no all mengen transmännleche Frënn gekuckt an ech war sou, ha, sinn awer och kee Mann, sou I guess sinn eng Fra. An also sou ultra, ultra closeted egg, klengt e, dat nach net gecrackt war. An ech weess, dass ech mech drun erënnert hunn, esou, okay, dat ass wéi eng Vulva soll ausgesinn, well d'Biosbuch seet esou an d'Biosbuch huet jo d'Autoritéit. Oh Gott, meng ass net esou, well meng Vulvalëppe kucken, also meng bannescht Vulvalëpse kucken tëscht menge bausseste Vulvalëpsen eraus, wéi dat bei deenen allermeeschte Leit de Fall ass. An Ech hu mer sou vill Suergen dorëm gemaach an déi Onsécherheet huet mech mega laang begleet. An ech mengen, ech hunn och haut nach heiansdo Momenter, also net méi oft, awer heiansdo Momenter vu sou, ha, vläit ass meng Vulva awer net ok. Also souguer mat Leit, mat deenen ech scho laang Sex hunn, dass ech heiansdo sou intrusive thoughts hunn vun, oh, Wat ass wann meng Vulva just eppes ass wat si toleréieren? Wat mega silly ass sou. An ech mengen et huet mer och vill gehollef wéi ech bis ugefaangen hunn och mat Mënsche mat Vulve Sex ze hunn fir ze gesinn esou ah déi gesinn actually esou aus, dat ass normal, cool, is kinda cute. Ech sinn och ganz vill esou opgewuess, wéi gesot, mat ganz vill vu wierklech esou deenen typeschen dommen Teenage-Bouwen, déi dann och déck vill Geck gemaach hunn iwwer Porn a wéi Saachen auszegesinn hunn. Den Term Meat Curtains ass eppes, wat mech bis haut begleet, well sech dat esou eng Impressioun op mech gemaach huet, wéi ech esou 14 war, esou Jongen, déi de Geck iwwer Meat Curtains gemaach hunn, wou ech esou war, ëm Gottes wëllen, oh nee, ech mengen, ech hu Meat Curtains, nobody can ever know. Nee, ja. An ech fannen einfach déck schued, well wéi gesot, sou wann ech u meng Vulva zréckdenken, wéi gesot, déck laang war et einfach ultra vill Schäiss a mega vill Schimmt an esou, oh Gott, alles mat mer ass falsch. Wat awer och mengen ech einfach eng zimlech universell Experience vu Pubertéit ass a vun deem Alter. A gläichzäiteg ass et einfach och esou villes, wat ech wierklech net hätt misse matkréien, mengen ech. Wéi gesot, déi Saache mat Meat Curtains an dass d'Bios-Bicher einfach Firwat ass do och am Fong keng Foto dra vun enger Vulva, vun engem Penis? Sou, dat ass jo net pornografesch. Jo, dat ass sou komesch. Ech menge bei mir war et sou bëssen d'Distanz vun, ech wosst, datt d'Saache wéi se am Bios-Buch duergestallt sinn, net ausgesi wéi se wierklech ausgesinn. Weess de, d'Longen wéi se am Bios-Buch sinn, dat ass jo net wéi se dann wierklech am Kierper ausgesinn. Dofir hunn ech irgendwie och net vu menger Vulva erwaart, dass se sou ausgesait wéi dei aus dem Biosbuch. Mee dat heescht bei dir huet awer d'Schummt schon ugefangen duerch d'Biosbuch, net réischt sou duerch, ech wees net, pornografesch Biller oder sou? Wéi gesot, ech fannen dat bessi schwiereg hir zréck ze verfolgen. Ech vertraue mengem Verhalten net sou, a wéi gesot, ech denken och dass e groussen Deel vu menger Schummt ronderëm meng Vulva an ronderëm meng Sexualitéit einfach doduerch war dass ech als Kand sexuell Gewalt matgemaach hunn iwwert déi ech iwwer déi ech Joren a Joren, bis ech sou 15, 16 war, mat guer kengem driwwer geschwat hunn a wou ech dat einfach guer net konnt processen. Dat heescht, ech fannen och, fir dat ze bewäerten, a wéi fern den Afloss vun all deenen domme Jonge-Witzer vläit op mech gewiescht wär, wann ech déi Gewalt net matgemaach hätt, Mhm. An gläichzäiteg sinn ech awer och wierklech net déi eenzeg Persoun op dëser Welt, déi als Kand, als jonkt Kand virun der Pubertéit sexuell Gewalt matgemaach huet. An ech denken, dass et anere Leit och ka sou goen an probéieren et auserneen ze plécke grad mat, wat, dat si lo 15 Joer hier alles, op d'mannst 15 Joer hier, sou mat där Distanz dat iergendwéi auserneen ze plécke fannen ech och schwiereg. Mhm. Dat war sou bal dee perfekte Stuerm am Fong vun sou, dat ass einfach alles beinee komm an huet géigesäiteg éischter dozou bäigedroen, dass ech nach méi Schummt gefillt hu wéi manner. An de positiven Afloss war definitiv keen do an d'Biosbuch war definitiv kee positiven Afloss. Ech denken, dass et mer Wann ech sou zréckdenken an wann ech sou zréckdenken un déi sexuell Opklärung, déi ech am sechste Schouljahr hat, septième, sixième, cinquième, an dat wär eng anstänneg sexuell Opklärung gewiescht, da wäre vläit sou positiv Beispiller do gewiescht, un déi ech mech hätt kéinte klameren. Mee vue dass alles fir mech sou negativ besat war, dann hunn ech déi bësse méi neutral Ofbildunge wéi am Bios-Buch halt och immens negativ interpretéiert. An ech mengen, dofir ass et sou wichteg, dass mer gutt sexuell Opklärung hunn fir Kanner, déi net op der Annahme baséiert, dass all Kand eng jippi-happi-dippi Kandheet ouni Schummt hat, wou Eltere mega gutt domat ëmgaang sinn an wou nimools Gewalt funktionéiert ass, well mir wëssen duerch Studien, dass an all Schoulklass ee bis zwee Kanner sëtzen, déi sexuell Gewalt matgemaach hunn an déi ginn einfach net matgeduecht an et sinn awer déi, déi am vulnerabelste sinn an déi eng gutt Opklärung nach mat am meeschten néideg hunn, och wann natierlech jiddweree vun enger gudder Opklärung profitéiert. Jo, et ass am Fong esou eng grouss Ongerechtegkeet, wat mer duerch déi duerchaus onadequat sexuell Opklärung do matkritt hunn. Also just op Fortplanzung fokusséiert, soss iwwerhaupt näischt erwähnt. Jo, also ech ginn och net midd driwwer ze schwätzen, wéi schäiss dat ass an wéi vill besser ee Kanner kéint opstellen, fir hir Sexualitéit ze erforschen an fir, jo, eben unzefänken Sex ze hunn, wéi vill besser een hinne bäibrénge kéint, op sech selwer opzepassen, op sech elwer ze op sech selwer ze lauschteren. Dat ass ee vu menge groussen Themen, wou mech ëmmer erëm esou rose maachen. Ähm, Ja, absolut. ja.
Och wann ech dat elo gesot hunn, sinn ech am Fong awer och dann a menger eegener Situatioun, mega frou driwwer, dass meng feministesch Educatioun am Fong schonn ugefaangen hat, éiert ech wierklech ugefaangen hunn, interesséiert ze sinn u Sex. Also ech wosst schonn, dass allguerten d'Vulven schéi sinn an dass allguerten d'Vulven anescht sinn an dass zum Beispill méi laang Bannescht wou well eppse ganz normal sinn an dat wosst ech schonn alles éiert ech fir d'éischt Kéier Porno gesinn hunn. Dat heescht déi Idee dass meng Vulva kéint hässlech sinn oder net schéi genuch oder net dem Schéinheetsideal entsprieche kéint huet sech bei mir ni sou richteg ugesat well ech schonn déi positiv Messagen op Social Media fonnt hat éiert ech mech perséinlech direkt domat beschäftegt hunn. Dat ass mega schéin an ech fannen dat och mega cool an ech si mega frou fir dech dass de dat fonnt hues iers de dech deene Saachen ausgesat gesinn hues. Ech si sou mat 16 feministesch politiséiert ginn an ech ka mech ganz genau drun erënnere wéi ech sou mat 16 op den Instagram Account vun der Vulva Gallery gestolpert sinn an och et ass en däitsche Kënschtler dee scho säit 10, 15 Joer bal Gipsofdrëck vu verschiddene Vulve mécht a wou ech och doriwwer gestolpert sinn An dat huet sech so, also et huet scho gefillt wéi wa mer e Steen vum Häerz gefall ass. Ja. An dat huet mer och richteg gutt gedo. A gläichzäiteg, wéi gesot, ech wënsche mer, ech hätt dat gehat, ier ech mech mat deenen Negativbeispiller hu missen auserneesetzen. Dat huet scho vill gehollef fir esou de Schued ze flécken. Awer esou de Schued ass nach ëmmer do. An ech mierken dat och, wéi krass dat a mir dra sëtzt nach ëmmer. Wéi ech scho sot, nach haut hunn ech esou, immens seelen, Gott sei Dank, mee nach haut hunn ech heiansdo dat Dénge vun, Oh no, new person. Ja.
Hoffentlech ass meng Vulva gutt genuch. An da sinn ech sou, Ga, Robin, wat zum Féck? D'Sa ka frou sinn, dass d'Sa meng Vulva däerf gesinn. Jo, absolut.
Genau sou wéi ech mech mega freeë wann iergendee mer d'Éier gëtt, fir mer seng Genitalien ze weisen. A wann eng Persoun, a wann eng Persoun déi Saach net sou ugeet, da wëll ech am Fong och net mat där Persoun Sex hunn oder hir meng Vulva weisen. Jo, mee wéi cool wär et gewiescht, déi Astellung schonn ze hunn, éiert mer ufänken, weess de? Ëmsou méi wichteg ass et, fir dass fir sou fréi wéi méiglech, sou altersgerecht wéi méiglech unzefänken, ebe fir dass déi ganz negativ Saachen et méi schwéier hunn, sech unzesammelen an unzekommen. Uh, du erënners mech grad un eppes, well ech hu lo eng virwëlzeg Fro. Wéi war deng éischte Kéier beim Gynekolog? Déi war och zimmlech spéit. Ech hunn mer mat all deene Saache wierklech vill Zäit gelooss an ech muss och do soen, ech hat wierklech Chance. Mäi Gynekolog huet am Fong, ech mengen ech war do 20 an ech mengen ech hat och schonn meng éischte Kéier penetrative Sex hannert mer, éiert ech fir d'éischt Kéier bei engem Gynekolog war. An heen war mega duuss. Also ech mengen hien huet gesinn ah dat doten ass réischt déck spéit komm. Ech mengen hatt huet villäicht iergendwellech jo Problemer domadder. Ech si mol léiwer ganz duuss a ganz lues ginn ech dat un. An en huet dat dann och sou gemaach. Dat heescht jo bei mir war et am Fong och eng positiv Erfarung déi éischt Kä Gynekolog. Meng éischt Kéier Gynéco. Ech hu mer och do esou Gedanke gemaach vun, oh Gott, do gesäit iergendee meng Vulva. Och sou dat Dénge vun, déi Persoun gesäit meng Vulva méi no, wéi ech se jeemools wäert gesinn, war mega weird fir mech. An sou dat Dénge sou, oh Gott, hoffentlech ass se schéi genuch. Wat jo och mega blöd ass, well also Gynécos gesi jo wierklech de ganzen Dag Vulven. Also ech mengen, et ginn net vill Leit op dëser Welt, déi méi Vulve gesinn hu wéi Gynécos. A jo wierklech an alle Faarwen, Formen an dat ass jo och guer keen, guer kee sexuelle Kontext. Sou, 't ass jo och am Fong schéissegal, ob de Gyneko meng Vulva schéi fënnt oder net. Wat wichteg ass, ass, dass e seng Aarbecht gutt mécht. Dat war mega weird, well ech war relativ jonk, ech mengen, ech war 14, 15. Ech weess, dass si mer gesot huet, Jo, mir maache lo en Ultraschall. An ech hu mäin T-Shirt eropgezunn fir de Bauch an da kënnt si mat deem Stéck, mat deem Bengel do. An ech war sou. Oh oh, oh Gott. I'm in trouble. Yeah. Oh Gott. Well do hat mech och keng Sau virgef an dann schiessen sech heemgaang sinn an ech war sou confused a Joren drop, also nach virun een, zwee Joer oder sou, war ech och an enger Gynéco an der Sichung, wou einfach, also meng aktuell Gynéco ass am Fong ganz léif a ganz duuss, mee deen Dag, Keng Ahnung, vläit war et eppes mat mengem Kierper, vläit hat si e manner gudden Dag an et war bëssi méi onangeneem. Da sinn ech heem gaangen a mäi Papp war doheem an ech hu gegranzt, Oh, ech haassen den Ultraschall, et ass esou onangeneem, wann der een do rëmstochert. An hie war esou, Wat mengs de rëmstochert, dat geschitt dach um Bauch. An ech war esou, Pappa, du bass An denge Sechzeger? Ja. Wéi weess du net, wat e vaginalen Ultraschall ass? Ja. An ja, bon, Thema Parenthèse vun Opklärung a verschiddene Welten, muss een och soen, ech weess och net ganz genau, wéi en Urologie-Rendez-vous ofleeft. Jo, nee, ech och net. Dofir sinn ech awer esou krass pro sex education déi net getrennt ass, wou jiddereen alles matkritt. Yes, absolut. Ech sinn och nach virwëtzeg esou, well wéi gesot ech maache lo hei all d'Virwëtzegkeetsfroen, wou sech a mengem Liewen och Saache verännert hunn. Wéi huet sech däin Ufank mat Sexualitéit mat anere Leit op deng Bezéiung zur Vulva ausgewierkt? Ech mengen doduerch, dass déi éischt Persoun mat där ech jee Sex hat, esou eng laang Bezéiung ginn ass, also et ass och elo nach ëmmer déi eenzeg Persoun, mat där ech Sex hunn, an an datt dat einfach esou op iwwer Zäit esou eng rise Basis vu Vertrauen an Confortabilitéit an alles esou mat sech bruecht huet. Jo, et kann nëmme positiv Effekter gehat hunn, well dat war am Fong dann d'Bestätegung, Ah, mat menger Vulva ass alles ok, déi Persoun ka sech iwwer Joren ëmmer erëm fir meng Vulva entscheeden a Spaass domadder hunn an jo dat ass am Fong flott an natierlech och déi Erfarunge vu ganz neie Sensatiounen wou ech net ge wou ech am Fong net wosst dass ech mech sou gutt ka fillen an dass sou cool Saache kënne passéieren duerch meng Vulva. Dat ass natierlech och eng mega schéi Verännerung an dann einfach och duerch den Alter mengen ech ass dat awer och vill dass ech einfach am grousse ganze vill méi Confortabel mat mer selwer, mat mengem Kierper gi sinn an näischt ass mega deep an ech weess, dass alles ok ass, och wann et Saache sinn, déi vläicht, ech weess net, komesch oder eekleg schéngen. Ech weess, dat ass alles an der Rei an dat ass näischt, iwwer wat ee däerf panikéiere soll. An jo, dat heescht, dat ass, mengen ech, eng Kombinatioun vun enger mega stabiler, mega gesonder Bezéiung gewiescht an engem flotte Sexliewen an och eng awer och einfach normal méi al ginn an aus deene ganze Konflikter vun der Jugend sou bësse rauszewuessen. Dat ass jo mega schéin. Jo.
Ultra süß. Jo. Oh.
Jo. Happy.
A wéi war dat bei dir esou? Béi schwiereg. Mhm. Ech mengen, et gi sou zwee grouss Momenter. Sexualitéit, mäin Ufank mat Sexualitéit war och, bah, wéi ech 14 war, net konsensuell at all. Mhm. An dat huet sech eng zimlech laang Zäit gezunn. An dat war net gutt. Do hunn ech mech immens vu menger Vulva distanzéiert, sou. Wann s de engem Organ ëmmer rëm Gewalt ugedo kriss, dann hues de iergendwann net méi esou déi Verbonnenheet dozou. Ja, kloer.
An dann esou mäin zweete Punkt ass esou, ech soen ëmmer, ech hunn zwee Ufänk vu Sexualitéit, déi mat Gewalt an déi ouni. An ech mengen, déi war esou och e bumpy ride, awer och een, wou meng Bezéiung sech zu menger Vulva ëmmer méi verbessert huet, wéi s de gesot hues, vu Sensatiounen, vun deenen ech ni wosst, dass sech eppes esou gutt kéint ufillen. Ech weess, wéi ech mäin éischten Orgasmus hat. Also, ech hat en net, well ech hunn där Persoun kuerz virdru gesot, Oh nee, hal op, hal op, ech maache mer geschwënn an d'Box. Well sech dat esou ugefillt huet vun esou, also, well wéi gesot, ech sinn, also, ech si queesch, well ech sinn ni gutt opgekläert ginn an ech hat einfach keng Anung vun näischt an dat. huet sech einfach so ugefillt wie wann ech mech giff apissen ja. wat jo net mir schies dass man dat mega angscht gemacht huet an dass es du nur nach eng lang Zeit gedauert huet bis ech och drou an mer selber dran hat fir mech ze relaxéieren an dat geschéien ze loossen an eraus ze fanne vun ha ech pisse mech actually net an Dat ass och bis haut na bëssi sou e Konflikt mat menger Vulva, dass obwuel ech och duerch vill Therapie a sou meng Bezéiung zu mengem Kierper an och menger Vulva vill besser ginn ass, dass dat awer nach ëmmer eng Plaz ass un där ech liicht getriggert ginn a wou einfach heiansdo Beréierungen, Sensatiounen einfach Filmer a mengem Kapp usprange loossen, déi net immens flott sinn. A mëttlerweil hunn ech geléiert fir ze soen, Stopp, ech brauch eng Ëmaarmung, eng Paus, huh. An dat ass och gutt an dat hëlleft mer och fir dat ëmmer besser ze maachen. Mee et ass awer trotzdem esou e laange work in process. Also dat zitt sech och scho säit Joren an Wonnen heelen, mee esou dat hannerléisst trotzdem eng Narb. Ja. An ech weess nach éischtens net, ob déi Wonn scho ganz geheelt ass an zweetens och nach net, wéi grouss an fett déi Narb wäert sinn. an ech fannen dat richteg scheiss an ech sinn heiansdo richteg traureg a rosen an ugepisst a wéilt gären d'Welt ublären an all déi Männer déi mer Gewalt ugefüügt hunn well se einfach awer eppes irreparabel geschiedegt hunn a wou ech och am Fong net esou vill driwwer nodenken well hätte hätte Fahrradkette mee heiansdo froen ech mech trotzdeem wat hätt meng Relatioun zu menger Vulva kéinte sinn wann einfach vill Schäiss net geschitt wier.
Dat zackt, a gläichzäiteg ass et awer och sou en Dénge vun, Ha, ech ka mer dat Organ iergendwéi erëm selwer uneegnen an ech hu Kontroll doriwwer. An dat ass och zimmlech cool an do huet mer Mastubatioun och immens vill gehollef. Also ech mengen, dat ass sou eppes, wat sech sou duerchzitt, dass sou meng éischt gutt Erfarung mat menger Vulva war, fir sou déi éischt Kéier ze masturbéieren an ufänken ze masturbéieren. An dass dat och nach haut eppes ass, wou ech am Fong déi beschte Relatioun zu menger Vulva mat hunn. Wat ech dorunner déi interessant fannen, well ech mengen, dass fir mech e Stéck vill eppes vu esou Kontrollverloscht och, woumat ech déi meeschte Problemer hunn, ass mëttlerweil net méi, dass eng Persoun a mir dran ass, egal ob mat Fanger oder soss eppes, mee wann eng Persoun u mir erofgeet. An ech mengen, ech hunn dat och scho rezent an der Episod gesot zu Eating Out, déi ech produzéiert hat mam Joël, wann ech mech net ieren, mee dass ech bis haut nach bal am schwéierste fannen, wann eng Persoun u mir erofgeet a mir Oralsex gëtt, well dat fillt sech einfach bis haut nach sou absurd un, dass do eng Persoun méi no u mir drun ass, wéi ech dat jeemools wäert sinn. An ech fannen dat sou weird, dass ech am Fong nach ni sou frontal op meng Vulva gekuckt hunn, well souguer mam Spigel kann ech net sou no bäi kommen oder net déi selwecht Perspektiv kréien. Dat ass bis haut och nach déck freaky heiansdo engersäits, an op der anerer Säit muss ech och soen, dass ech mëttlerweil geléiert hunn, dass ech dat scho bal schéi fannen, sou als immenst Vertrauen, sou vun, hey, ech. loossen dech sou no un dech run an dat ass eppes déck special fir mech well ech och mëttlerweil geléiert hunn ze genéissen. Also ech kenne Leit fir déi Oralsex kréien eppes ass wat ultra accessible ass fir si an fir mech zum Beispill ass dat guer näischt an dat ass och sou eng vun deene ganz wéinege Saachen fir déi ech mat enger Persoun wierklech laang muss Sex gehat hunn an wierklech en immens Vertrauen muss hunn fir dat zouzeloossen an dat dann och ze genéissen an dat ass awer och op enger gewëssener Hinsicht schonn iergtwéi schéin. Also ech hunn mech einfach domat offonnt. an genéissen geléiert, dass dat einfach net eppes ass, wat ech mat jiddwerengem deelen. Mhm. Dat heescht, work in progress. Also ech ka mech am Fong mëttlerweil net méi wierklech vill bekloen. Jo. Et ass interessant, dass fir dech déi Hemmung dann éischter bei Oralsex ass, well bei mir ass dat éischter beim penetrative Sex, wou ech mech am wuelste fille wann ech zu 100 Prozent Kontroll hunn, well dat an deene leschte Joren oft mat Péng verbonne war. Dat heescht, bei mir ass et am Fong ëmgedréint, dat eent fält mer ganz liicht an dat anert brauch eng ganz speziell Situatioun an am léifsten just eng Situatioun wou ech Kontroll hunn, also vun engem Moment op deen anere kënnen opzehalen an dass dass alles a mengen Hänn ass am Fong.
Nee ech verstinn dat déck. Ech hat och vill Erfahrungen wou ech immens Péng hat mat penetrativem Sex. A gläichzäiteg huet et awer och bei mir net esou eng Impressioun hannerlooss. Ech sinn och einfach eng Persoun, ech hu penetrative Sex mega gär an ech hunn och als méi alen Teenager vill mat Dildos a sou erëm experimentéiert an domat sinn ech mëttlerweil zimmlech chilleg, och well ech rausfonnt hunn, esou wou meng Grenze leie fir manner Péng ze hunn a sou a wéi ech dat ka bësse méi preventen. Mee ech verstinn dat awer déck an ech fann dat och einfach déck interessant, wéi verschidde Perspektive sou kënne sinn. an obwohl mer all so dat selwecht Organ hunn, mhm. dass mer all so aner Approchen driwwer hunn an das ist auch einfach gut deet fir mat Leiit drüber ze schwätzen an dass et keen so one fits all approach gëtt mee ja och einfach dass ee mat net nëmme senge Sexualpartner inne mir och mat senge Sexualpartnerinnen nieft Frënd innen an so einfach kann darüber schwätzen an Erfahrungen austauschen an sech dann hoffentlech och besser fillen ja An dat bréngt jo dann och nach enker virun Aen, wéi wichteg et ass, ze kommunizéieren. Ech menge mir ginn et ni midd ze soen, wéi wichteg et ass, op déi aner Persoun ze uechten, well et kann ee sech ni sécher sinn, wéi déi aner Persoun elo sexuell oder och psychologesch vläicht geprägt ass, wéi eng Saache bei hir wat ausléisen. A genau, matenee schwätze bleift eeben ëmmer Esou wichteg an esou onentbehrlech. Dat fannen ech immens schéi Schlusswierder, Ella. Ech och.
Merci. Maja, merci, dass de deng Erfahrunge mat mir an eisen Nolauschter, inne gedeelt hues. Jo, gläichfalls. Villmools merci. An jo, dat war et mat dëse Episod. Mir héieren eis an e puer Woch erëm, mee eeh der elo ofschalt, Kënnt nach eng schéi Rubrik an bis nächst Kéier. Adi!
Adi!
Eng gutt Fro, gutt gefrot!
Wat ass de Pan LGBTIQ plus? D'Ofkierzung PAN steet fir Plan d'Action National oder Nationalen Aktiounsplang op Lëtzebuergesch. Dat ass en Dokument, an deem d'Regierung hir Strategie presentéiert, fir e spezifesche Problem ze adresséieren oder e spezifescht Zil ze erreechen. Gewéinlech iwwerhëlt hei ee bestëmmte Ministère d'Koordinatioun a kollaboréiert mat anere Ministèren. Sou soll d'Thematik an alle relevante Beräicher vun der Gesellschaft behandelt ginn. Beim Pan pour la promotion des droits des personnes LGBTIQ plus geet et, wéi den Numm et scho seet, ëm d'Rechter vun der queerer Community. E gouf vum Ministère de l'Égalité des genres et de la diversité, och mega genannt, an Zesummenaarbecht mat enger Rei Servicer, Organisatiounen an eben och anere Ministèren ausgeschafft. De Plang gesäit 81 Mesurë vir, déi duerch 147 verschidden Aktioune sollen duerchgesat ginn. E Beispill, Eng vun deenen 81 Mesuren ass et, sécherzestellen, datt Gesondheetsdéngschter fir LGBTIQ-Plus-Persounen zougänglech sinn. Fir dat hinzekréien, ginn am Plang zwou Aktioune festgeluecht. Éischtens. Sécherstellen, datt déi Déngschter, déi vum Gesondheetsministère konventionéiert ginn, fir déi ganz Bevëlkerung zougänglech sinn, ouni Ënnerscheeder an ouni Diskriminéierung. Zweetens soll en Aarbechtsgrupp ageriicht ginn, un deem verschidde Ministèrë bedeelegt sinn. E kann och un aner Interessegruppen, wéi zum Beispill zivilgesellschaftlech Organisatiounen, erweidert ginn. Dëse Grupp soll eng Formatioun entwéckelen iwwer d'Vilfalt vu Geschlecht, Gender a sexueller Orientéierung an iwwer d'Rechter a Bedürfnisser vun LGBTIQ-Plus-Persounen am Beräich vun der Gesondheet. Iwwer seng 15 Kapitel versprécht de Pan also e bewossten Effort, fir d'Gläichstellung vu queere Mënschen op nationalem an internationalem Niveau ze erreechen. Wou kënnt dësen neie Pan-LGBTIQ Plus hier? Den éischten Aktiounsplang an des Richtung, de Pan-LGBTI, also nach ouni Q an ouni Plus, gouf 2018 publizéiert. 2021 sollt et dunn zu enger Evaluatioun kommen, fir ze kucke wou d'Regierung drun ass mam Ëmsetze vun de Moossnamen, déi se versprach haten. Tatsächlech koum des Evaluatioun awer réischt am Joer 2024. D'Fazit, Vill Mesure vum Plang goufe bis elo nach guer net oder just deelweis duerchgesat. Am grousse Ganzen huet et also net den Androck gemaach, wéi wa queer Rechter eng Prioritéit vun der Regierung wieren. Dorops hin huet d'Yuriko Backes, Ministesch fir Gläichstellung an Diversitéit, 2025 den alen Aktiounsplang aktualiséiert. Den neie Pan LGBTIQ+ setzt vill Gewicht op Sensibiliséierungscampagnen a Formatiounen. Dofir goufen awer vill Prioritéite vun der LGBTIQ+ Community vernoléissegt. Besonnesch wann et ëm konkrete juristesche Fortschrëtt geet an ëm gräifbar Verbesserunge vum alldeegleche Liewe vu queere Persoune kënnt den neie Plang leider ze kuerz. Wéi koum de Plang an der Gesellschaft a besonnesch bei der LGBTIQ-Plus-Community un? Fir dës Fro ze beäntwerten, hunn ech mir d'Stellungsname vun e puer wichtegen Organisatiounen ugekuckt. Déi vun der Mënscherechtskommissioun, déi vun Intersex and Transgender Luxembourg, och ITGL genannt, an déi vu Rosa Lëtzebuerg. Déi verlinken ech Iech natierlech och all. Rosa Lëtzebuerg hat dem MEGA am Virfeld en ausféierlecht Dokument geschéckt, wou si all hir Fuerderungen niddergeschriwwen haten. Dëse Katalog ass an Zesummenaarbecht mat hire Matgliedsorganisatiounen a Vertrieder vun der queerer Community entstanen. Rosa begréisst, datt vill vun hire Punkten et an de Pann gepackt hunn. Och ITGL an d'Mënscherechtskommissioun fanne gutt, datt de Pann zum Beispill wëll Konversiounstherapie verbidden. Zwee zentral Kritikpunkten, déi an deenen dräi Stellungsnamen ugeschwat ginn, bezéie sech op de Beräich vun der Gesondheet. Hei goufe laangjäreg Fuerderunge vun der queerer Community net respektéiert. Éischtens, den Aktiounsplang schützt d'Rechter vun intergeschlechtleche Kanner net genuch. Scho laang gëtt no engem Gesetz gefrot, wat intergeschlechtlech Kanner virun onnéidegen Operatiounen a medezineschen Interventioune beschützt. Agrëff op hir Kierperen, fir datt se an eng binär Geschlechterkategoriséierung passen, sollen also net méi méiglech sinn ouni hiren informéierte Konsens. Den ale Pan vun 2018 hat esou e Verbuet versprach. Den neie Pan limitéiert sech op Analysen an Aarbechtsgruppen zu deem Thema, ouni gräifbar Projeten an Engagementer. Dat stellt also en erhiefleche Récktrëtt vis-à-vis vum alen Aktiounsplang duer. Zweetens, den Aktiounsplang léisst eng grouss Barrière stoe fir Transmënschen hiren Zougang zu néidege Gesondheetsleeschtungen. Och, datt de Parcours de transition vun Transleit soll dépsychiatriséiert ginn, ass säit laangem eng Prioritéit vun der LGBTIQ-Plus-Community. Dat heescht, et soll net méi néideg sinn, eng Evaluatioun vun enger Psychiater, in iwwer sech ergoen ze loossen, fir Accès zu Gender-Affirming Care ze kréien. Dat ass nämlech e groussen Agrëff an Transpersounen hiert Recht op Selbstbestëmmung. Den neie Pan, am Géigensatz zum alen, gesäit keng Mesure vir, fir dat ëmzesetzen. Och dat ass e grousse Récktrëtt. Wéi mir gesinn hunn, gëtt net alles, wat an engem Aktiounsplang ugekënnegt gëtt, och tatsächlech Realitéit. Dofir ass et wichteg, dass mir en An op d'Regierung halen Afuerderen, datt si sech un hir Verspriechen hält an d'Bedürfnisser vun der Gesellschaft representéiert.
Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara Punkt lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni datt mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer. Dir fannt méi wéi sex op Facebook, Instagram a sexpodcast Punkt lu oder op all äre gewinnene Podcast-Plattformen.

Euhm ech mengen meng Vulva an ech sinn am Fong zimlech Besties to be honest.
Dat ass jo mega süß.
Ah ech muss vläicht soen, an du? Ok.